Kurd çawa li hevdîtinên hikûmeta Şamê û Tirkiyeyê dinêrin? Piştî yazdeh salên şerê giran û destekdaniya bêsînor bo çekdarên opozîsyona cîhadî ya Sûriyeyê, Tirkiya berê xwe dide Şamê û dixwaze ji nû ve bi rejîma Be'sê re li hev bike. Ajansa Reutersê ya Navdewletî doh Çarşemê bîst û yekê Îlonê raporek derheqê hevdîtinên berdewam yên hikûmeta Şamê û Tirkiyeyê de belav kir û helwesta Kurdan li barê egera lihevkirina her du aliyan nirxand. Li gor Reutersê gelek Kurd li hevkirina Şam û Enqereyê li ser hesabê destkeftiyên xwe dibînin û ditirsin ku ev lihevkirina çaverêkirî statuya wan birûxîne. Kurdên ku bi salan bi xweserî jiyan, êdî ditirsin ku lihevkirina hikûmeta Şamê û Tirkiyeyê jiyana ku bi kedeka mezin bi dest wan ketiye, winda bibe. Silêman Ebûbekir yê pêncî û pênc salî ku xelkê Rojavayê Kurdistanê ye, ji ajansê re dibêje, Heger ev lihevkirin çû serî, dê bibe ser sebeba bidawîkirina birêveberiya xwe ser a ku li ser rêbaza wekhevî, demokrasî û azadiyê ava bûye.

Hefteya borî çar çavkaniyên cuda ji Reutersê re eşkere kiribû ku Serokê Saloxgeriya Tirkiyeyê Hekan Fîdan û Serokê Saloxgeriya Hikûmeta Şamê Elî Memlûk hefteya borî li Şamê li hev civiya bûn. Rojnameya El Wetenê ya girêdayî hikûmeta Şamê jî sêşema borî got ku hin çavkaniyên dîplomatîk yên Rojavayî Diyar kiriye, wekîlan û standinên di navbera Sûriya û Tirkiyeyê de di demeke nêz de dê bigihên asta gotûbêjên siyasî. Mafê zimanê dayikê di metirsiyê de ye. Berî ku şer li Sûriyeyê biqewime, Kurdan nikarîbû zimanê xwe li dibistanan bixwînin û nikarîbû çalakiyên kulturî bi serbestî li dar bixin. Piştî ku desthilata hikûmeta Şamê sala du hezar û yazdan li Rojavayê Kurdistanê nema, birêveberiya xwe ser ava bû û pêresaziyên xwe yên taybet ava kirin û zimanê kurdî kir zimanekî fermî yê herêmê. Li gor Delal Mihemed a çil û pênc salî ku mamosteyeka zimanê kurdî ye, dibe ku li hevkirina hikûmeta Şamê û Tirkiyeyê xwendina bi zimanê kurdî ji navê bibe. Çunku hem Tirkiye û hem rejîma El Esed li dij hînkirina bi zimanê kurdî ne. Maresna Me mafê xwe yê hînbûn û hînkirina bi zimanê kurdî bi dest xist û me ev yek derbasî dibistan, akademî, enstîtû û zanîngehan kir. Ev deh sal in ku ev mafê han derbasdar e. Em mamosteyên zimanê kurdî yên dibistanên bi rêveberiya Xweser ji nêzîkbûna Sûriye û Tirkiyeyê ditirsin. Bi rastî em ditirsin ku lihevkirina wan bibe sedema tundekirina pêkhatiyên herêmê. Tirsa me ew e ku piştî van deh salên xebatê ziman û çanda kurdî dîsa bikevin ber tekerê tunekirin û bişaftinê. Her çendî Tirkiya dijmina sereke ya birêveberiya xweser e. Kurdên Rojavayê Kurdistanê heta radeyekê danûstandineka ne pir aktîv li gel Şamê dimeşînin û têkiliyên wan ên baş li gel Moskova û hevpeymana navdewletî ya li dij DAIŞ'ê hene. Lê dîsa jî rejîma El Esed statoya Kurdan napejirîne û naxwaze mafên wan bi awayekî destûrî rûnîne. Bi nêrîna Hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk, PYD, Salih Muslim, ku partiya sereke ya birêveberiya Xweser e, dibe ku Rûsya jî li dij Kurdan bixebite. Salih Muslim ji Reutersê re got, Rûsya daxwaza lihevkirinê dike. Dixwaze her du aliyan an ku Şam û Enqere nêzî hev bike. Em dizanin ku Rûsya daxwaza vê lihevkirinê dike. Rûsya doza vê yekê dike. Dixwaze Tirkiyaya faşîst û hikûmeta Sûriyeyê li hev bîne. Dibe ku armancên wê yên taybet hebin. Li Kobaniyê Dilvîna Dikandar a ku nexwest navê xwe yê sêqolî eşkere bike, dibêje ku lihevkirina hikûmetên Sûriya û Tirkiyeyê dê wateya ku ew ê nikaribe wê jiyana kurt a li jêr siya birêveberiya xweser li Kobaniyê dewam bike. Dilvînê jî Reutersê re got, Ev pêngav dê birêveberiya xwe ser ji holê rake û pê re dê her tişt ji binî ve biguhere. Bi gotina Dilvînê, heger Esed û Erdogan li hev kir, zarokên Kurd dê nikaribin bi zimanê xwe bixwînin. Dilvîn dibêje, Armanca sereke ya Tirkiyeyê hilweşandina birêveberiya Xweser e, ne kêm û ne zêde.